İnstitutlar, yani aile, mektep, aliy tasil institutları ep birlikte çalışmaq kerekler. Talebeniñ özünden de istek kelmek kerek. Ocalar da mesüliyetli çalışmaq kerekler. Ne, talebe alındımı? Mence, ocanıñ omuzındaki, başındaki olğan bu yük endi vazgeçilmez. Ne, sen bu yolğa turdıñmı? Mesüliyetli çalışmaq kereksiñ ve bu, o mesüliyetni bilmek kereksiñ ve yerine ketirmek kereksiñ. Ve olar ep birlikte çalışmaq kerekler, sıq keçirilmesi kerekler. Qırımtatar tilini qayğırğan, er saada qayğırğan, qırımtatar tiline inkişafına. Size qoşqan er saadan insanlar birleşip, sıqça körüşip de, inşallah, bir, yani, tilimizniñ meselelerini çezme yolunı taparıq ep birlikte.
Bugün bu yerde körgenlerim, bu yerde eşitkenlerim bir, nasıl sizge deyim, hasevet, qayğı doğura. Zemaneviy devir, şimdiki vaqıt. Bütün yer smartfonlar tolu, kompyuterler tolu. Bizim balalarımız, torunlarımız olsun, olar da şimdiki vaqıtta, olar da şu smartfonlarnen, olar da şu kompyuterlernen yaşaylar. Bu yerde eger biz, madam ki, bu yerde toplaştıq, işte, kelecekte tilimizni hasevet etemiz, tilimiz ne olacaq? Şu smartfonlarğa, şu kompyuterlerniñ içine bizler, Ne qoya bilemiz onıñ içine? Biz onıñ içine ne ile tolduracamız da, bizim balalar onıñ içinden de özlerine bir şeyler tapacaqlar. Yazıq ki, meselâ, qırımtatar tilinden, qırımtatar edebiyatından, umumen bizim tasilimiznen bağlı, ana tilimizde tasilimiznen bağlı böyle bir malümatlar şu faydalanğan smartfonlarnıñ içinde çoq degil. Ebet, olarnı yaratmaq içün, birinciden, tecribeli insanlar, mütehassıslar kerek. Bizim halqımızda olar bar, lâkin olarnı celp etip, bu şeylerni ana tilimizde bermek kerek olsa, bizim bu yerde ya vaqıtımız yoq, doğrusını aytacaq olsaq, belki paramız yoqtur. Esas mesele şudur belki. Amma, eger şu kerekli şeylerni biz tüşünip de belli bir proyektler yapsaq, belli bir parası olğan insanlarnı ögüne çıqarsaq, meselâ, bularnıñ parasını da tapmaq mümkün olur. Ve belli bir insanlar, eger onıñ neticesini körseler, yarın halqımızğa faydası olacaq olsa, meselâ, buña para da taparlar. Amma esas bu yerde, işte, şu mütehassıslar. Ve men bugünki tedbirde körem, Buña oşağan bazı bir mütehassıslar endi bu ğaya etrafında toplaşalar, toplanalar. Ve bu yerde, elbet, özlerini bir sınamaq içün ve bizim ocalarımıznı bir sınamaq içün mına böyle bir konkurs keçirecek olalar.
Bir kere derste, üçünci sınıf talibesi soradı, Zorya oca, ne vaqıt ders bitecek? Rusça soradı. Zorya oca, Kanda zakonçitsa? O, o, onıñ öyle suali meni raat qaldırmadı. Men o gece bütün gece yuqlamadım. Ep tüşündim, nasıl meraqlı keçirmege dersni, talibelerim canı sıqılmasın ve böyle sualler bermesin. O gece yuqlamadım ve men çoq şeyler internetten baqtım. Neticesinde, er dersimde oyun olacaq, oyun şekilde talibelerime. Çeñ, meraqlı ana tilini ögretecem ve pek çoq faydalı neticeler çıqtı. Kerçekten men er derste oyunlar keçire edim, çeşit türlü oyunlar ve böyle neticede menim talibelerim er zaman böyle büyük motivatsiya oldı. Olar sözlerini ezberley ediler, kelecek derste oyun şekilde men keçire edim ve şu sözlerni olar qullanmaq kerek ediler. Men atta kontrol işini meraqlı keçirgen edim. Men yaptım bilgi tükânı, üç çeşit sualler, yengil, orta ve ağırca sualler. Kele ediler, birer talebe işte özü seçe, özü seçe. Bunda da işte baqıñız, özüne ne qadar o emin olğanı biline. Özü seçe edi, beş kümüşlikmi, yigirmi ya da elli kümüşlik sual seçmege. Ala edi sual, cevap berse, men oña ebet yasadım özüm mahsus öyle paralar, oyun paralar ya da aqçalar. Böyle kontrol işini keçirdim, olar atta duymadılar kontrol iş olğanını. Bu netice, añlatqan kibi, işte. Oyun ve er kes lider olmaz dey, sözlerni ögrene, maña da ne kerek, sözlerni ögrengen soñ, elbette, tek oyun olmay edi, mutlaq grammatik vazifeler de keçire edim, bu sözlerni qullanmaq içün endi, laqırdı ete edik, yaza edik, böyle ana tilini ögrenmege meraqlı mümkün, mümkün yapmağan.